Ул аның йөрәген, ул аның садырын, күкрәген ачып җибәрә исламга карата. Һидаят ни димәк? Инде ул юнәлү, ирешү дигәнне аңлата. Нәрсәгә ирешү? Инде Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешү, шушы рәхмәт юлыннан бару, җәһәннәм утыннан котылу юлыннан баруны Аллаһ Тәгалә кешегә һидаят тели икән, ул аның күкрәген ачып җибәрә һәм дә күңелен киңәйтеп җибәрә. Иман, инде әлбәттә, йөрәк безнең иманыбызның урнашкан җире һәм дә йөрәгебезне ачып җибәрә Аллаһ Тәгалә. Бу ни дигәнне аңлата? Күңелең киң була, исламга карата. Тик әле киң күңелле булу гына түгел, исламга карата киң күңелле булуы мөһим. Ягъни нинди әмер килә икән, син аны кабул итәсең. Коръәндә ни бар икән, син аны һич авырлыксыз кабул итәсең. Намаз кылырга диделәрме? Кылам намазымны. Рамазан ае үттеме, килдеме, ураза вакыты җиттеме, тотам уразамны. Инде акшам тупландымы икән, зәкәт бирерлек, зәкәтемне тапшырачакмын. Чөнки бу Аллаһ Тәгаләнең әмере. Күңелеңне киң итеп ача Аллаһ Тәгалә. Кемгә хәерлек тели, исламга карата күңелен ача. Һичбер авырлык күрми. Шушы дин мәсьәләләрендә, гыйбадәт кылу мәсьәләләрендә, Коръән уку мәсьәләләрендә.

Инде тарлык менә күңелдә булганда, кеше шушы гыйбадәтләр кылганда авырсына. Моны кыла алмам. Тигене эшли алмам. Моңарга бара алмам, тотына алмам. Шушы иртәнге намазга тулырып, гыйбадәт кыла алмам дип, кеше инде авырлык тоя башлый гыйбадәтендә. Әмма, хөрмәтле җәмәгать, беренчесен дә, икенчесен дә кеше үз-үзенә үзе лаек итә. Шушы хәлгә кеше үз-үзен төшерә. Ягъни Аллаһ Тәгалә мәҗбүрләми беребезне дә күңелебезне ачып җибәрергә. Мәҗбүри дә күңелебезне дә ябып куймый. Шушында үз-үзебезне лаек итәбез. Шушы тарлык булганда кеше шул хәтлек авыр динен кабул итә башлый, таш күтәрә алачак, әмма диннең хөкемнәрен күтәрә алмыйчак. Тарлык булгачтын күңелдә. Кәннәмә яссааду фиссәмә күккә чыккан кеше кебек. Менә тауларга менгән кешеләр беләләр, хөрмәтле җәмәгать, кислород әзәя бара, инде югарыга чыккан саен кешенең инде һава алмаганнан кысыла башлый эчке ягы. Һава ала алмый кысыла. Нәкъ шулай ук ди Аллаһ Тәгалә кеше дә ди, кемнең инде күңеле ябыла исламга карата, ул авырлык тоя башлыйчак. Авырлыгы белән гыйбадәтен кылачак. Авырлыгы белән һәрбер кылган изгелеген авырлык белән кыла. Әмма Адәм баласы үзен лаеклы икәнен күрсәтергә тиеш. Күңелен ачып җибәрсен өчен Аллаһ Тәгалә тырышлык күрсәтергә кирәк. Кеше шушылай авырлыгы белән, хөрмәтле җәмәгать, инде гөнаһ кылырга вакыты да җитә, көче дә җитә. Гайбәт сөйләргә, мәсәлән, иртәдән кичкә кадәр әзер булып тора. Ягъни ул аңарга авыр килми гайбәт сөйләвен. Төнлә уятсалар да гайбәт сөйләр өчен торып сөйләргә әзер берәр кеше хакында. Әмма ике аят Куръани Кәримнән укыла башлыймы, башын төшереп йоклый башлый. Гайбәт көне буе сөйлиләр, сөйлиләр, сөйлиләр, җомгага килгәч, вәгазь башлангач, вәгазнең башында күзләр төшә, Имам Әлә инна ахсанәл кәлам дигәч, күзләрен күтәреп, матуррак утырып, кыйблага карап, инде әзерләнәләр, кайчан бетерер микән хәзрәт сөйләвен дип, намазга басабыз хәзер дип. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, уйланыйк. Әгәр дә гайбәткә көчебез бар икән, сөйләргә, тыңларга көчебез бар икән, ике аят укына башлагач та башыбызны төшереп җоклый башласак, Мин әйтмим, даләләттә, ялгышлыкта бу кеше дип, әмма уйланырга сәбәп бар. Уйлануыбызга сәбәп бар шушы хәлебездә. Рәхәтлеп, кеше бәлки төннәр буе йокламаска әзер, һич йокламас, әмма аят уку башлау белән йоклый. Җомга вәгазе башлау белән йоклавың башлый, әйтерсең лә 40 ел буена йокламаган кеше. Шушында килеп йокларга альхамдулилла вакыт тапкан. Шуңа күрә хөрмәтле җәмәгать, инде күңелләребезне ачыйк. Һәм дә Аллаһ Тәгаләдән шушы кичләрдә үзебезнең менә бу изге айларыбызда да лаеклы икәнлегебезне Аллаһ Субхана ва Тәгаләгә күрсәтик. Без инде шушы Европа булган пычракка баткан Европаның мәдәнияте буенча яшәргә әзер булып торабыз, әмма мөселман тәртибе белән, әдәп-әхлакы белән яшәргә оялып торабыз. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вә сәлләмгә ошарга оялабыз, урамда да түбәтәй киеп чыгарга оялабыз. Беләбез, мөселман киеме икәнен, о, көлерләр дип, кеше нәрсә әйтер микән дип уйланабыз. Әмма Европадагы булган киемнәрне киеп йөрергә хәзерге төшеп беткән модага яшьләр теләсә ничек киянергә әзер, чәчләрен дә әллә нинди төсләргә буйлар. Ха. Сарысы да бар, зәңгәре дә бар, розовый да бар, белмим, нинди төсләр генә буямый. Ха. Иратлар әле, кызлар түгел, егетләр. Әмма түбәтәй киеп чыгарга оялабыз. Мөселманчарак киңрәк киемнәр кияргә оялабыз. Уйланыйк моның хакында. Европадагы халык ул модаларын чыгарганда мөселманнар безнең турында нәрсә әйтерләр микән дип уйланып тормыйлар. Без исә алар нәрсә әйтерләр микән, кеше нәрсә әйтер микән дип чиста булган, элегелектән үк милләтебездә килгән гадәтләребезне Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләмнең сөннәтеннән оялып торабыз. Шуның белән үз-үзебезне бик түбәнгә батырабыз. Шуңа күрә әйтәм бит, үзебезнең лаек икәнлегебезне күрсәтергә кирәк Аллаһ Тәгаләгә. Рамазан айларында күп кенә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтләре иңәчәк. Күп кенә нурлары иңәчәк, иләһи нурлар киләчәк һәрберебезгә. Әмма ул нурларны кабул итә тергән киң күңелләр кирәк. Күңелләребезне Рәҗәб айларында киңәйтик, тәүбәләребезне арттырыйк, кылган гөнаһларыбызга тәүбә итик, Аллаһ Тәгаләнең аятләренә колак салыйк. Узган җомгаларда да әйттем, хөрмәтле җәмәгать, һәрбер аят безгә карата иңгән. Гайбәт сөйләнә башласа, фил колаклары кебек колакларыбызны борып куябыз. Аяти кәримнән аятлар баштангачтын инде ничек качырга белмибез. Хәзер инде, мәсәлән, телефонда утырганда да, инде хә яшьләр дә бар монда, яшьләр белән сөйләшәм, инстаграмда рилсны карап утыралар, көлке әйберләр чыгаралар, башыннан ахырына кадәр карыйлар, бер аят укый башлый яки бер вәгазь килеп чыга, тизрәк күчерим әле буны. Күрмәгән был кебек булыйм әле, дип. Үтсен, китсен. Көлкене карарга вакыт бар. Алла сакласын, шәрә хатын чыкса, астан өскә карап чыга. Ә Аллаһның аятларын карарга вакыты юк.